Бу рилс җырчылардан җырларны урлаучы җырчыларга багышлана. Кабат Гөлнара Тимерҗанова һәм кабат аның Мәхәббәт ялкыны хит җыры турында. Җырның хокуклары кемдә? Салдармысыз бу Әйче каналы, минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Тимерҗанованың Мәхәббәт ялкыны җырын урлаулары турында Әйч Төшергән рилсны 50 мең кеше караган. Берәүләр Тимерҗанованы яклый, икенчеләр шушы ике кеше җырны матуррак башкара ди. Гөлнара Тимерҗанова Мәхәббәт ялкыны җырын ничәмә ничә еллар буе танытып, клибын төшереп, концертлар куеп, гафу итегез, ат булып йөреп җырны хит иткәннән соң, икенче берәүләр әзергә килде дә утырды. Менә ичмасам халява! Хәтерлисезме, студент чакта тәрәзәдән Зачетканы чыгарып, Халява приди! дип кычкыра идек. Шушы икәү, артык мавыгып китеп, һаман да халявага өмет итеп яши булса кирәк. Кайбер мәгънәсез комментарийларга күз салып, аларга мәгънә кертеп карыйм. Шулай инде, яшьләргә булышу түгел, ә киресенчә, киртә кую ягын карый Тимерҗанова, ди Айгөл. Яшьләргә юл бирергә кирәк диючеләр дә бар. Килешәм, кирәк. Әйдәгез, бер ситуацияне күзаллыйк. Сез яшь чакта йорт яки фатир сатып аласыз. Яши барган саен яхшы техника, йорт җиһазлары аласыз, тулы бер җәннәт ясыйсыз, короче. Пенсиягә җиткәч, оныкларыгыз килә дә, Әби, фатирны безгә бир әле, дип күтегезгә тибеп чыгара. Ну, ә нәрсә? Сез анда яшисен яшәгән, яшьләргә дә урын бирергә кирәк. Лилия исемле кешедән дә төгәлрәк әйтеп булмас. Алсаң, сорап алырга кирәк, а не втихаря, как крыса. Цитата тәмам. Зифирә ханым да, Гөлчәчәк Хафизуллина да борчуга төшә. төшкәннәр. Алайса, туган көннәрдә, мәҗлесләрдә гармунга кушылып җырланган һәр җыр өчен барлык кешене дә судка бирергә кирәк ди. Тә, сез ул җырны җырлап акча эшләргә җыенасызмы? Әгәр җыенасыз икән, юк, ярамый. Әгәр табын артында җыелып, үзегез өчен генә икән, ягъни шушы җыр белән акча эшләргә җыенмыйсыз икән, әлбәттә, рәхәтләнеп җырлый аласыз. Туйганчы, унар кат та суза аласыз. бит. Рус эстрадасында җырлар яздыру белән хәлләр ничек микән соң? Мисал өчен, хитлар язучы Алексей Романов үзенең хитларын бер миллион сумнан башлап сата. Шагыйрь Илья Резник белән композитор Игорь Николаев язып биргән җыр ике миллион сумга да җитәргә мөмкин. Бездә татар эстрадасында бер җырны яздыру ничә сумга төшә? Кулыгызга калькулятор алдыгызмы? Текст язган өчен 15 мең сум түлибез. Музыка яздыру һәм аранжировка ясауга 50 мең сум. Җырны студиядә яздырыр өчен тагын 50 мең сум. Радио белән телевидениегә ротациягә бирергә кирәк. Халык каяндыр ишетеп һәм күреп алырга тиеш бит инде. Ким дигәндә 100 мең сум түлибез. Бу әле бер айга. Әйтик, өч ай яңгыратам дисәң, 300 мең сум түлисе. Җырны берәр матур фото белән дә чыгарырга кирәк. Аның өчен фотосессия ясыйсы. Тагын ун-унбиш мең чыгарып сал, сөекле җырчым. Ә хәзер чыгымнарны исәплик. Миндә 200